kuva ngendaa mukuwo wakona ndiona munyu wekukumbira tiudzei zvakafamba sei kuti baba vazonzi vanomuka vachionekwa nevanhu vese nyatsosanangura yekubva pakutanga baba pamusi wa 25 december vakaenda kumafaro mm. vaenda kumafaro vakakwira motikari yavakakwira ndokubva vadonha ndokubva vafa ipapo vakadonha sei vakaita sekujamba aiwa vanonzi havana kujamba vakasandudzirwa here kana vachakafamba apapa haina handisivi kuti zvakafamba sei ehe saka vatakurwa vaenda kumocha nezuva retatu vakaromuzuva rokuvigwa pakatanga nyaya mwana wedu musikana anova mukuru pari zvino ane vana vake two ndiye akati aona bhodhi yababa vake mhm. ndokubva Akasvika pakofini ndokubva ataura navo. Akataura navo sei? Akati baba ingondiudzei mazwi maviri. Ehe. Ndokubva abuda asi akazobuda akabatwa nekuti taiona fesi yake yanga yatochinja. Ehe. Abudiswa panze saka sara tiri mumba hatina zvatakaziva kuti panze paitei saka anonzi takangonzwa vanhu vakungoti ah pane munhu arohwa nezvinhu. Ehe. Arohwa nezvinhu kudaro vamwe mai vomumusha vakatora kapu yemvura ndokubva vamumwaya kumeso mhm. vamumwaya ndopaakatanga kutaura kuti musandivhare munoda kundivharirei ini ndaurayiwa saka vanzwa vanhu kutaura kudaro ndokubva aneswa mune imwe imba natete vake pasaidi vaitaurawo futi vanga vato vaita kunge vasvikirwawo kana kuti kurowa mhm. nezvinhu handizivi zvakafamba sei Saka ari aiswa mune imwe imba muye ndiwo mandakadeedzwa ini nabamunini zvanzi naiguru huyai mugarai pedyo nemwana wenyu ndopari kutaura murume wenyari ipapo kofi nyaya inge isati yaburitswa ichitori mumba ndagara pedyo nemusikana ndokubva ataura kuti madzimai inini ndaurayiwa ndaurayirwa musha wangu nezvinhu zvangu pano ndozvandaurairwa saka inini ndoda kudzosera kune munhu andiuraya inini mhm. ndichadzosera ndichamudzosera pachirudzi chokwedu vanga vaibva kupi ivo kwane shuru orange ndokubva mwana uya andirova pachest vachitaura baba vaye vachiti madzimai ndakukudzikamisa yehana yenyu mhm. e, uye ndichava nemi nguva dzose musambotya mhm. sarai muchengete vana vandasiya mumusha ndizvozvo ndizvo zvavakataura ini ndichibva ndanzi nabamune ndibude ndidzokere kwakune coffin ehe saka zvakazosara zvakaitika handizivi kuti pakazoitika chii saka coffin yaiswa motikari yaenda kumakuva bamunini ndivo vakanga vakakwira motikari vasvika kuye vakaburuka vakadzokera kumba vadzokera kumba ndokubva vatora upfu upfu chaiye watobikisa ndokubva vafamba vachidonhedza kusvika paguva ndokubva vamwaya pamusoro pemabhirotsi aya anodzikisa kofini vobva eh. vamwaya upu asi uyu mufi paakanga ataura pamwana wake akanga ati musawane chamunoita paguva rangu eh. zvokuti kana zve zvokuti ivhuriswa mufoshoro vanhu vachimwaya hatinaandidi ya hazvina kana kutomboitwa asi upu ndowandakaona uchimwayiwa zvapera vavigwa Bamnini vava nemweya hupfu hapana akambovavhunza kuti vari kuzoitirei hapana ehe Eh, ta- vavigwa mangwana kuseni vanhu takamukira kumakuva sahwira ari iye akanga ari pamberi paguva achitarira kumusoro kweguva ndokwaakaona gomba chikomba change chaapo akati apa takasiya pasina kudai nezuro ndikasiya pane chivhinga chihombe chaendepi apa tisina chivhinga vanhu vese pfuura mutarisa gomba riri apa iri Vanhu ndobva vatenderera vachitarisa gomba riya ndobva takatorionawo tese gomba Izvozvo Eh, zvekuita kunge munhu abudiswa mukati. ya pakaita kunge patakurwa dhaga rakati wandei kubva Eh. paita chigomba che- chi- chihombe cheraundi so Ndizvozvo. Eh, saka tangopedza ndokubva baba vatezvara vangu ini ndobva vapfugama ndobva vataura nechichangani ndobva vapedzisira vachinamata nemunamato chichanganda handinzwi saka hatinonzwa zvarevei ndobva tadzokera mumba matanga tabuda tete vaya ndokubva vasvikirwa hanzvadzi yemurume ndokubva vataura kuti ndaona makaadzika kuguva ini ndatobuda ndatoenda kunorwa nemunhu akandiuraya orit nguva iyoyo ndokubva tanzi varoora budai mumba tichingobuda mumba ndobva ndaona pamusoro pebhani paine ducks madaxi chidaxi chihombe eh, pamba penyu pamba pangu ipapo mhm. since handisati ndamboona daxi pamba pangu musi iwo ndikabva ndariona ndokubva ndaudza sahwira kuti ona daxi iro sahwira ndokubva aenda mumba manga muchiitwa matare ndokubva vabuda muvachi vatezvara vangu ndovakabuda imomo vakafuga jira vachienda kubhani kwangu nedaxi kuya eh. ndokubva vasvika ipapo ndokubva vati vaedza kuridzinga ndokubva raramba kuenda ndokubva vati apa kana pane ane bute ngaauye naro timu maedax iri Ehe. webute parakanotsvagiwa kumaraini kuti rizouya richingosvika dax riye ndobva raenda Ehe. rainda rakatenderera rakatenderera rakanomara pamusha pamai vaye vambomwaya mwana mvura kumeso Ehe. ndoparakamara asi hatina chatikakwanisa kuita nezvazvo tikangotiwo kuda zvinowanika ivo pamba pavo vagara havana madhakisa havanawo orit saka ndokwaranga rabva ikoko mm. ehe saka zvadaro ndikubva vanhu vaparara havo vaenda ndobva tasarana natete nevakuwasha vaitibatsira basa repamusha tete musi wavakanga vakuenda tete vaya vokusvikirwa vaya jakisi riye rakabva rauya futi mm-hmm. tobva raenda futi pane rimwe bhani repamaraaka mm-hmm. tobva ramhara rakatarisana navo ndokubva vatora matombo vachiripotsera harina kana kuenda ende vaitoritema ndakatotarisa ndobva vati maiguru uya nesoroti yemagodo pandakamhanya kumba kuti ndonditora sauti yemagodo ndoparakabhururuka rikadzokera zve pamusha paya saka tete vaivazoenda tavaperekedza vaenda kwasara kwapera two days mai vaya ndobva vaenda kupolice police station kunomhan'ara kuti ndanzi ndiri kuro ndakauraya baba vakafa kumuraini eh. kwedu mapurisa vakatovabvunza kune mupurisa aindiudza akatovabvunza kuti manangwanani amai vakafirwa ndovakuudza here zvikanzi kwete E, mai ivava vauya kumba kwenyu here kuzokuudzai kana kuti imi maenda pamusha pakafyiwa zvikanzi kwete zvikanzi saka maudzwa nani kuti imi ndii makauraya mm. zvikanzi vanhu vemumusha vari kuti ndii ndakauraya zvikanzi mapurisa endai kwamambo pana hatina chokuita ende hatikwanisi kunoshungurudza mai vaye vafirwa hatikwanisi endai kwamambo kana manzwa kuti imimi hamusimi endai kwamambo ndobva zvangopera zvakadaro mm -hmm. takabva tangogara sezvo mufi akanga ati musafambe musaende kun'anga musadii takangosara takangogara tichiita basa redu asi mushure memazuva mashomanini guva riye rakabva ratsemuka rakatenderera rika rikadhirika rese ehe zvokuti kuti ufunge kuti kofini ichirimo here mm. hazvinzwisisiki mm. ndizvozvo saka ndobva ndadiedza sakugira kuti yoone zvaitika ndokuba auya akati maybe mvura yanyanya kunaya pamwe ndozvakonzeraakati aiwa ini ndakutanga ndaudza bamunini kuti ndozviripo ndovafonera kuti vaone kuti ndozviripo ndobva ndavafonera ah, vana mhinduro yavakangondipa chavanokurudzira bamunini tiri kuti tsvakai mari tiite manyaradzo yetini mari kokuiwana hapana right zvadaro eh, muroora akarwadziwa nepamira woita two days achirwadziwa ndokubva ndaenda kune mumwe muprofita ndichifambira muroora ndizvozvo ndakasvika ndikabva ndatsanangurirwa dare rababa Zvika ndiri kuona murume wenyu akafa asi ndiri kuona arohwa nenyanga ndiri kuona angadai pasina kuvharwa nemweya wemadax murume uyu angadai akatouraya vanhu vakamuuraya zvino murume wenyu akavharwa manditengerawo machira mandiigira huku ndagona kudzosera ndokubva ndaita sezvaakataura semunhu andisina mari kana yekutenga jira ndakaenda nehuku dzangu ndikamupa chakaitika ndiye hapana izvozvo ndikaenda kune umwe futi akangondiita saizvozvo iye zvino ndakatopedza chibage ndichingotengesa vamwe vachipasura zviri kuitika hapana zviri kuitika vemusha chaivo baba vanga vasati vatanga kufamba ehe vanga ipapo pamwana panga vasati vatanga kufamba ehe saka takazoenda kune mumwewo ndokubva auyawo ndokubva aita zvaakaita saka tangoti gare gare tikatanga kuona baba vaiva akufamba vanopinda e, kunze kumucheto kwechivanze vanofamba zvarodoka ehe tatanga kunzwa vanhu vakutaura kuti kumunda kwenyu hakudarikike varume venyu tiri kuvaona hanzi vanenge vachiitei vari munda imomo kumunda kwai vanenge vaka pane rori karori tudiki mm. kavanenge vakazembera karori aka vanoti kanenge kachirira redhiyo ivo vakangozembera vakangozembera baba pavakafa vaiva nerori here vakanga vasina kuti rori pamwe ravakara vakara vakanga vari ra raiva raani rori rori raingori lift Saka iye vakuonekwa akamira pali pamota iyoyi yakavauraya iye vachiridza radio vanenge vachitamba here vanovachiita zve vanenge vakazendamira vasingatambi vanhu votongotiza chete noti vanenge vava Eh, vanhu votongotya nekuti unenge waamanheru ehe asi ini ndikamboona mm, imi mati mavaona here baba inini ndakavaona vakazendama nemadziro emba yangu mukataura navo here handina kutaura navo makabva mangotyawo handina kutaura navo pamakavaona makaita sei hapana ndakangoudza vana kuti baba ndavaona pamakavaona ivo vakaita sei hapana vakaramba vakamira pasi makatadza kuti kuchii muri kuda kudii baba hamuna kukwanikuti mandaifamba ndainzi inini ndi ndinofanirwa kufa kuti sekureva kwavo kuzadzikwe kuti kana nyika yaona ini ndafa vachati mukadzi uyu ndiye akaita sei akauraya murume wake saka iye zvino kana matinofamba mumaporofita vanongoti vana ndine vana vakomana two vevanitori panguva yakaoma ndizvozvo vari kunzi vana ivavo vafe vari kunzi nani nehama idzodzo ah, kuti nditi hama uyu akauraya murume wangu ndiye ari kuda kuti vana avafe ndizvozvo saka uyu munhu akauraya murume wangu ini handisi kumuziva handisa ndatombozwa kuti ndiyani asi chido chenyu ndechekuti dai maziva saka vana vakamboonawo here baba pamba vana havasati imimi ndimi tiri kuvaona mumadziro emba ee eh, pamadziro ebhedhuru vakazendama vakatarisa pasi saka baba vanooneka kubva every day here kana kuti zvine mazuva zvine mazuva avanouya ee eh. saka handizivi kuti chii chinenge chimboitika meichavakuda chacho chii havasi kutaura havataura imimi mukaona mobva matopendawo mumba ee eh. asi munokosera here ndiziva kuti mwe wangu ari panze apa mai hanenya isikurari hanzi vasinziwo vakafa inini handina zororo handikotsira handiwane hope nokuti sometimes ndinovarota ndikakotsira havataure vanenge vasingatauri vanenge vakangogara ndotovarota vari mumba vakatogara mumba menyu imomo eh. apa hapana nyaya dzavari kutaura havatauri kune vanhu vari kuona kuti kumunda ikoko hapana chavari kutaura havatauri saka vari kungoonekwa nechero munhu wemuraini eh. ndosaka vanhu vakazoti rega tikuitirei dhora dhora kuti muende kuti muende chakazonyanyova pasimba iroro vanhu vanorwadziwa nefiro yavakaita ndoinonyanya kuvarwadza uye guva racho riri mudhuze nerodhi zvekuti chero munhu achifamba murodhi anongoona kuti ah ko guva rakaita sei eh. rakadhirika rinotongooneka nemunhu ari murodhi chero ari pabhasikoro chero ane tsoka eh. anotongoriona guva iroro zvarakaita asi kumakuva ikoko havaoneki apa guva pakaita churu saka kana tiri kumba tinofaridzirwa nechuru hapana ari kuvaona ikoko asi vanhu vemuraini mm. vava pane vamwe vaitoona moto vakati wandei mumwe mudzimai akati achidarika akanzwa muti ukazunzwa zvakasimba ukadonha chinhu chinhu chacho pachakadonhera noti handina chandakamboona mm. achidarika neparodhi ipapo mm. vamwe ndo vanoona moto uchibva ku kumhiri kweroad uchiuya kuyard kwedu. Asi vamwe ndivo vanotovaona ivo vacho nhasi voonekwa vaine hembe iyi mangwana voonekwa vaine hembe vanenge vachinja chinenge chimbotora vateereri vairi vatatu saka ndokumbirawo kuti mhuri yezimbabwe indibatsirewo dambudziko iri ini ndandichiti ndaikumbirisa hangu kuti dai ndaiwana anondibatsira kuti vangoita go back to center baba ava ngavadzokere semunhu akataura kuti ini ndakaurayiwa ndicharwa nemunhu akandiuraya mm. baba ndaikumbirisa kuti dai vazvanga zvawanika vaitwa go back to center vaenda kune munhu akavauraya 52 vana vari kuti chii nenyaya iyoyi vachinzwa kuti baba vavo vari kuuya pamba vari kumira nemadziremba vari kuonekwa nevanhu vakamira muroad unofamba nevanhu vese vemuraini saka vanhu vakutotya kufamba kakana kwasviba eya kana kwasviba vanotosaka vana vari kuti chii zvekuti kana tikasiya zvinhu panze payadhi pedu isi zvatichadyiwo eh. berwa nekuti munoziva kuti baba varipo varipo zvinhu zvakatondiomera mm. musacheme ndiwo mukana wenyu taurai mama taurai ini ndakasiyirwa vana five vanoenda kuchikoro eh. mumwe wacho ndakafo six inini pati zvino mari yeseaiwa kana kumunda chaikudai baba varipo vangadai vachibhadhara dai baba vakanga varipo vangadai vakatakabhadhara taisamboita chikwereti kuchikoo eh. but ye zvino zvinhu zvakatondiomera kana munda chaimo ndizoti ndichapinda sei kana saka refetiraiza chairo handina izvozvo zvapera zvinhu ndichitengesa ndichibhadhara maporofita asi pasina chiri kufamba baba achingouya madhiremba chabuda ndiye hapana aiwa nyararai zvenyu musacheme mama munonyaradzwa ndiye muchite manyaradzo havana chimwe chavari kuda kunze kwemanyaradzo chete chete ndozvavari kutongoda ku ima munozomboita simba rekuvabvunza kuti mainwaya hupfu pagore murume wangu maizviitirei hamuna kumbozviitira handina kuvabvunza ivo vakanditi nditenge zviyo ndikati ini kuno zviyo hazviwanike ehe imi bamunini tengai zviyo mubvopa tete vauye nazvo ndizvozvo ini handikwanisi kutenga zviyo